Ang'o timore? Iyudo ka samoro isero kata mana nyako ma jaber bwana machal mana Rihanna ka kinyi chiew to iyudo ka in mana ga tuoli e bathi. Yeah.
Koro ne gima dhi anyiewo. Duok cool down your temper bro. Akuli down nade? Aya ang'o timore pim. Bwana magzi bwana an to koro ma ma kotek mana dawe kong'o bwana an kata kata ka kong'o dhi yuda kamoro nogoya kata kotira ka odhi ibiro timo na gima najo tim na bwana kong'o timbi na awe kong'o bwana mana inyewa ng'o inyewa ng'o kakuro ma bwana na buk na na kabunu kendo bwana chaka nyiew gima veng bwana inyewa ng'o to ng'a dhi temo nyiew tawel ma luok bwana kae to jogi dhi miya tawel mathin ni wini na mer mang'won ini nyiew ne sende tawel ha inyiew ne sende tawel sende bi tiyo ga gi tawel to kero mano ok mar sende tawel okawe ni ng'ato ywere go kato witre mo koseluokori go Luktase lukrago nikech mane gimanye wende. Eh. Kwani ma Mano koso na bwana koso kamera kata ng'wony. Onyulo wego. Kiti ng'acha no miya bwana ma pimo. Wega ng'iyo wach nyako no na kweri. Ichak idonje tawel mana kimer. Ma pimo.
Eh? To joka bendo kasi ne magino giwe gi lor kata mane matatu. Yo mama ne lor ni to te kuna kitu fiti bido. Mm. Kuna fiti fiti kuna kitu fiti bido. Mm. gi kiswahili bende ka gisechachigo Eh. iwinjo mana ka chunyi osedonjo mana e pesa yiero pesa miyogi Chunyi ema dhi yiero pesa. the same same thing chieng' moro ka be nanyiewo chopping board Mm. awacho ni yaw nyasaye wuoro yawa ma koro ichak iketa e ngima moro koro ok ang'ad nyanya gi lweta pala romo lweta ni Chopping board ang'o?
chopping board ok gimoro ming'ade m- moro miketo bao moro miketo ki- king'ado kata ring'o kata mana lot Oh. Eh, koro naol gi ng'ato nyanya e lweta nikech lweta ni mae ji- no- chiegni en dikoro oserumo en gi dende e dowe go koko dikoro asenege dikoro osenego dikoro lweta asenego lweta no koro nawuok awuok kata wacho ni yawa ma to adhi nyiewo chopping board kadhi anyiewo chopping board Mm, bwana joko yierona maber mag zi mm, kendo mana mowir mm, mana chal mm. Ah, donjo go mera mamoro mera madhi anyiewo nyaka sipinach omera ng'ate wiye kanyo me chuno na tedo Mm. kaka inawinjo tv tedo gacha Mm. era tedo gacha omera mapango gik omera maduog adekorate ma chiemo ma nindo ka ol sende no ok anyal luoko Mm. kakinya chiewo Mm. kang'iyo chopping board arado gi gimoro ei sende na mopogore Eh. en ing'ino neno gi sura mop- ang'e kaka sende na nenoga Eh. kang'iyo te pile ma to sunrise gi sunset 1992 mane ma mar ng'a mana miko kani mm. kare jouso nosedhi omukona gine mar musalaba kaburidi gikelo giusona ni chopeng bod ous ni musalaba jamson mae momiyo kadwa kata nyiepo gotieno iwinjo in in kari in gi gi gi gi gi ng'anene gi gi gi gi njeri njeri njeri ya nyango e odi eh sunrise gi sunset ne mar njeri ya nyango sunrise kene no ket kore apenjra niya ma to manga miywa koni mm. Kare an nase harakati na mar mere cha nasenyiewo gimoro nono. Weri gi kong'o nyul. Weri gi kong'o. Bwana an mano kata kata kinyalo dhi tero na wach ne kot bwana an to kata bwana ta penji. Eh. Dho bia to en kong'o do. Bia to a ah, bia kong'o. Bia en ga kong'o mag si riambe. Ariambo. To wine.
Wine ben spirit. Wine ben spirit. Bas mano wine gold. Uh, eh, bia Biya kare ka kong'o to kare mano biya ba adhi weyo. Tapenji ni onyulo. Mm.
Isechulo gowi mane olo kimer cha? Gowi mane? Mane olo mama cha. Mama mane? Mama ma jafiri gi sicha. Iriambo. Bano onyulo. Mama jafiri gi sicha nyaka. Asekwiri ga gigi onego ti. To kwana dong nyocha asechulo. Podi. Ato bende gi wiya ni ka se mer. Akeni denda ko mer to lungu lungu kech. Ak, nitie chuny moro ma bedo ga godo ka se mer. Nitie gik monego. Obiro nega, chuny no biro nega. Nitie gik monego iol kisemer. Chiemo.
Chiemo.
To gik walo kaka fidi gi sigi to kula gol nango. Ah, mano chiemo inyalo ole kisemer lakini chul gowi. Bwana anto chunya mar kase mer bwana ko bwana magsi. Hmm? Ba kada ibe jomo no ya nene ke mer ite ma ke mer te fuwa mani pogo ji pesa ma ke tango gi. Ana se mer dereyo.
Ti mer ga ke muya mane. Donge lek.

Wan ok ochuno nyaka waywere gi tawel. Dom mano to kiseneno kaka timo gino to mano rach bwana Max. In kare ineno ga nyaka gogo ji luokore. To in Okay, to in in dak we luok di e yaura no. In gi baf to baf landi u ga chat dom ni ga baf. Tango mi luok di e yaura di. Aura ma pi luokruok mit. Bang'e pachi no. Bang'e pachi no ero.